Adishat monde, que soi lo Remesi Boy e qu'enregistri aqueste vidèo pr'amor la vegada qu'arrèt e que ne push pas estar dab vosautres uèi. Totjou que volevi exprimir lo mes sentit sou prèmi que la jurat dau concors e m'a decernit. Que soi urós e grandós. Urós de ved los esfòrç e lo tribalh que hèn ací Gasconha entà la lenga nosta e la sua literatura. E gran dus, udrin, qu'ac cau díser, d'estar purmèr prèmi de la vila d'Anglet. Un prèmi qui sanciona per iu tot lo tribalh hèit dinc carra e qui m'amusha tot lo qu'ei de rèsta. La novèla premiada, titulada La Corsa, chesnada d'originalitat, que va d'ua idèa pro simpla. Kabila hami de har coabitar dues causas qui m'agradan hèr e quim son centraus, la lenga nosta, la lenga gascoa, e la scienci-ficcion. Debet aqueth Nobel o premiat per aqueth concors qu'ei des pius shanhades, ua renda per literari maie pus autors e per es autores gascons e tà d'autes que pas la Gasconha, que me hegai. Que samush qu'i a ua bia possible tà la nòsta escritura e qu'ei ua causa importanta. que volèvi donc mercelhar la jurada pus su coratge de la causida e pus su tribalh tanben. Mercés au public per la sua preséncia plaseguda. Chez net ne serem pas grand causa nosautres los autors. E qu'espèri la novèla que p'agradarà. Bona escuta. La corsa. Estadi, çò qu'òc. Qui soi totu. As mai d'abans la linha blanca, la de baluda, la qui bush totes las autes. Qu'ei de mau pensar, mès que la me passarei doma matí. segon çò qui hasi passar lo que'm harrà o que'm crochirà. Que n'ei per las pensadas, mès arre non pòt minar lo morrau. Enlà la pista que s'espandeish, que la cori da los ueis, qu'es perlonga hòr de vista mès que sei ua birada. Lèu ièra, la pista que s'assombreia l'auburi du gigant. lo mont Olimpe. De tostemp enlà, l'Olimpian èra pas sonque prètzhèit inaccessible, ua pun lusent qui traucava la nuèit e qui m'gahava l'espè. Uèi, n'ei pas mei ua pun luenhèc, mès lo nut de la mia existéncia, passat, present e futur qu'i son ligats. Tantes sacrificis tan estan. Toma que'n serrei. Da los mès, da los autes que'n darram lo tor, qu'o darram da lo monde coneishut sancè. Doma tot los pòbles que s'aunarran a las nòsas proèsses, que'n tremoli. Que soi estat susprés quand me convoquèn l'equipa olimpica. n'èran pas las annadas d'entraïnament ni los sacrificis ni las proèssas tanpauc que m'an hèit l'aunor mès lo hèt au paréisher qu'ei òrbo e que truca paupes la setmana passada que truquè a nestor d'arcadia Qu'ei l'òmi mei belós e cualhard que coneshi, mès ua blessura qu'o forcè a passar lo sotur. Lo campió do pòble noste qu'abe deishat. Qu'a se t'ei d'o remplaçar, es tu si rasonable, rai, la me escadença e que n'ei hèt la ronça. Qu'espiu darrè còp la pista. d'Oma qui se rei. Estadi auba. La nuèit qu'ei estada braca, l'excitacion o la paur, dieu las dues, que m'an hèit empach au som. Totú, ne senteshi pas na de fatiga. Qui soi? Los autes concurrents qui son tabé? Que s'aprestamen se gaitar lo mendre indici sus l'estat dos autes que poiré estar decisiu, que son chics, a m'espiar. Per la màger part ne soi pas un risque. Ne soi pas sonque lo remplaçant du campiu, un calhabèt sus la bilha arralhat de Nestor d'Arcadilha, ne soi pas sonque iu, Alex de Tarsier, que m'aprèsti com cau. que va estar ua corsa de las longas. Que moli. Las cames, sustot, que son nèrres qui subercauhen. Puish los braç, que'm deisharàn tanben qu'ath espèri a miei camins au mensh. Ad aqueste moment n'aurí pas sonque mèr hami entà portar dinc au cap. E serà pro? Que depenerà d'era. de la soa participacion a la cors o pas. Ne la vei pas pus concurrents e que n'ei per las pensadas. Es seré possible qu'avossi deishat estossi lo cas que seré susprenent mes per aquestes tors los campions que pareishen d'estar brisadís. Qu'espia l'entorn en bèth esperabèth lo suau burri passar las comes qui costèion l'estadi. Qu'aparirè tranquilo, arralhado per l'aubo. Que prenerè la sua plaça sus la linha blanca après ua prestatge reglementari e que s'esperarè entà plegar la ha. Mès p'un moment ne la vei pas, ni a la prestatge ni sus la linha. Qu'es piit a las comes qui costèion l'estadi, nat au burri arralhat, que sospiri en contunhar las meus verificacions. Linha de partença, matiada, zèro, zèro, Zèro. Qu'ei arribada. Que pareish d'estar tesicada. Aqueth sentit ne l'a pas trabada de briga. A prestar de verificacions bisteplegats. Dispause que s'avança tà la linha blanca. Que pren la sua plaça. Pur mèra. Que soi còst filaèt d'o craquèn. La filaèt d'o craquèn. Esta lo remplaçant du campiu qu'aumesh aquesta bantalhe, que sugui per las purmères plaças. Au sus costats. Chic probable que la me mantieni. Quan sii començada la corsa, que serei luenh darrè. Aumensh que la me vei de près. Qu'ei l'exemple que'm segueshi de tostements la. Que l'espii long, tròp long, que se n'avisa, qu'esquio dret, tranquil, que m'estime mes pias de punta, que me hèi petit. N'ei pas lo moment de dar d'o caco. Pas d'apèra. Que sorri discret, que em sene com t'am demandar seriu, qu'o sei ni que quiò. Que m'en torni a la corsa. que'm sarri los braçaus qu'ei lo cò qui va petar que'm sai d'o calmar ua taua activitat cardiaca que'm pogui riboitar qu'ath hèi en de balhs que'm torni sarrar los braçaus que l'espilh de punta n'ei pas mei d'apiu qu'ei tota la corsa qui s'aprèssa que m'embarri dan lo moment concentracion maximau. Que vei los darrers concurrents ath plaça qu'i a d'ennis d'Euròpa, Lloris lo Ptolemaic, Llunyà Teodòr, Ulisi lo Tritó e d'autes. D'ací quauques segondes qu'aurei agahar la pista e estar lo de quicau, que'm torni sarrar los braçaus. dètzau quilomètre matiada uèit minutas dètz quilomètres ua linha dreta que baixa lèu i èra quauques grats que ua via sorelhada a ben dab n'a de dificultat totu que n'i a pro t'ensenhar au public la meu lentu Que'n sai de seguir que m'estanquilèu. La coursa qu'ei longa, tròp longa entà perseguir las ombras. Prumèr rescamada que soi distanciat. Filaire du Kraken qu'ei partit a hum de pista, portat per l'estrambòrd du public qu'a eu recòr a bate. Jo qu'ei eu coursa acabà. que m'at a pro brembat equip olimpica los autres concurrents que'm passen ui evidenti que'm gaha lo detzau quilomètre enlà que contunharei la corsa sol 42 au quilomètre matiada 44 minutas fi de la partida mei simpla Que soi au punt quan las causas e badin seriusas. D'ací quauques minutas que passarrei d'o solar a l'ubac. De la pista au camí. Las espròvas qui m'espèran que'm testaràn los limits. Qu'entri per las ombras. Ne sibèt pas arré. Lo gigant que hè tres nueits aubèt mai d'o dire. N'a de suspresa. Que m'actibi las retines a eler tot que bat clar. Poment qu'ei lo cas qui segueish. L'esfòrç que debú sofrir. Las meus cames que's tienen segures contra las comes arrabentes. L'equipa olimpica qui'm gabide per l'intercòm. qu'ei los nanoprocessors qui cauhen en calcular qu'èm hènt las trajectòrias que m'averteixen sos risques ligats qu'èm conselhen de causir lo passatge mai simple gradèths naturaus qui trauquen halhasses brumantes fila edu kraken n'a pas causit aqueth passatge qu'a tot çò que cau entà causir lo passatge mai brac Que la me bèi pua dret, traucant las cumes complanas, qu'ei dejà a l'entrada do canau Bahida. Los autes concurrents aus arrés. Qu'us bèi despoderats davant las sues pruèsas. Iu, que'm causèshi lo passatge mei segur, resinat. Las escadences de la bèda córrer que son de las febles. Ne la me push pas sonc imaginar que'm vai ar sec. Que m'abribi, suprimant l'avertiment, inter com que soa. L'equip olimpic que'm tire l'estaca. Ne responi pas. Cinc cent tau quilomètres, Brèspa, sèt ors, ueit minutas, trenta-dus segondas. Tot esfòrç qu'a eu prètz. Qu'ath sabi abans de passar la linha blanca. Qu'o pagui shens plànher. Las cames que me seguèshon enqüèr. La cauhada ne basho pas mei. Que me sentèshi las cames a cremar-m. Los indicators que viren t'auion escu. Satura sotèrmica 25 200. que'm soi a las rampes. L'intercom que'm soa a Darun. L'icòne de l'equipe olimpica que clinotèia coma ua guirlanda. Que'm secuta tant parlar. Ne me hè pas besonh d'os responer. N'alentirei pas. A còps que n'i a qui paguen mei que los autes. Uèi qu'ei lo cas de Iorris dit lo Ptolemaic, lo canau passat despús ua pausa, qu'o tròbi jasut, qu'a la cara au sò, que parèish non pas mei aleda. Son escanerizada, n'at risc sabut, que m'aprèci. Natalidadie confirmat. E chènho de pulsacion. Qu'espilhe arron e que torni partilhèu. Qu'averteshi totu los organizators. I aurà los dròns medicaus? E'n pausaràn questions? Aurí penalitats? Lo ptolemaic ei sortit. qu'es content en dejar passar l'informacion d'eficiéncia mecanic dau generator d'atmosfèr. Ne serei pas lo darrèr, fifinau. Uèi-cent-uèitanta-uau quilomètres, fi de Brèspa, 12 ores, 35 minutas, 58 segondas. Lloris n'ère pas sonque lo purmèr, mei que bat a brenca la pista e mei los concurrents que deishen. Quauques n'an pas volut deishar, que son tornats a la prova. Qu'èrem vint, n'èm pas sonque dètz. Deficiéncies mecanicas cadudas accidentaus o nafradures. Los organizators que rasseguren lo public. Las causas que son diferentas, lo resultat parièr. Guèrra enlà, guèrra ençà. Filaire d'o craquènt qu'ei tostemp davant, que traço com ua cometa tau milau quilomètres. au paréisher, arrè non la pòt trabar. Que m'espii los endicators, ruis. Qu'ei las cames en subercauhe des empushumuments, la saturacion termica que trantalhe enter nabantenau e cent docent, nabantenau, docent, cent docent, nabantenau docent, ad aqueth rime. que'm cau estancar lèu. L'equip olimpique qu'a renonciat, tant de bo. Un aute qu'auré deishat, qu'auré hèit com los autes concurrents aus purmets risques. Nestor d'Arcadie qu'auré deishat probable, filai lo craquen que persegueish era. La trobarri jasuda com los autes que bashi lo rime. Que sus bèi los nibeusos filtres que's tienen, que m'abisi a la saturacion termique de las cames com dos braç qu'anarra, que soi quasi a miei camin, la dusau partida que serà mei longa, mei dura tanben, que mi calerà gahar. 1235 cau quilomètres nuèit 17 oras 38 minutas 3 segondes lo planet capirat qu'a capihonat per escuragn au mensh los regulators termics qu'a nue pausa l'estaubia d'energia qu'a pagat que m'a costat temps mes qu'ei passat la mieitat que n'ei de rèst tà acabar com cau. Lo me sistèm corporau que difús la saturacion termica, las meus foncions vitaus que seràn mantenudas, la nuèit qu'ei glaciau. Dà las meus cames, los mes braç qu'en son a 75 doscen, 74 doscen, 73 doscen, 72 doscen, que m'estrèi, autobach. lo contacte dab l'equip olimpic qu'ei restablit. N'a tarcast. Per restar perilhosa, la mia estrategia qu'ei estat eficaça. Que'm conselhen de manténer lo rime. Per eth, la nau au plas qu'ei acetadera. Qui aceta re d'esta nau au? Nos torni pas arre quan ensayon d'e'm convéncer. Que soi a me marrejar. Quand s'i torna dispaus, l'intercom que tornarà soar en de balhs. Aquesta corsa qu'ei la mei escadença. Probable la sola que n'aurí pas jamei. Que soi jo qui causierei quin e la me vau acabar. 1.688 quilomètres aub. 24:39. 00. L'aub que la sei pròche, au punt de passatge enter Solan e Ubac, que m'aprèsti a la beda punta. Que l'espèri, amiga, la nuèit qu'ei estada longa, mantu concurrent qu'an deishat, ne'n pas sonque quate, filaire du craquen qu'es costeien, qu'es costeien dab Denis d'Euròpa, Lioniá Teodòr qu'os persegueish, tresau, iu que'ns ei de seguir, que m'adbiri shens poder ganhar nades encamadas sus eths, La còta au plàs que pareish d'estar de meia na meia setadèra quan s'èra la darrèra. Lo prèt sei que qu'èr d'acabar la corsa e qu'ei çò que soi aja. Qu'auri bolut miei, segur, que'm concentri, qu'estimi la distància de rèsta, que guardi lo rimme, qu'aurei dilhèu ua henhada abans la fi, l'escadença d'ua espè. qu'ei las cames qui subercauhen, los indicators qu'ençuia o roi escarlat, l'icòne de l'intercoma que son estroboscòpis, los filtres qui s'encrassen que soi enlà de la velocitat maximau. Ne poderei pas perseguir un temps, me ne push pas alentir, pas adar que sei estancada. que son tots estancats au midish endret, au midish moment. Us apareisho qu'au carrer? Us me cau rejunhir? Quia, que'm push regal a tòl. Qui soi? Çò qui bèi e que'm gaha, filaedo craquent sus la pista. Denís d'Euròp e liuniá Teodòr contre era, cohènt front. Que m'estanqui cost era e que l'espit a comprene, que me sene com tan demandàs e soiu, qu'o torni quequiò. Que sorri discreta abans de s'lançar contre los autes. Mei perfeccionada, mei belòsa. o mei entraïnada, al sei pas, mes segur qu'esglacho sos ribaus shens nat esfòrç. En tot cas que sei passat lèu, nat còp de tròp, que i estat d'ua eficacitat glaciau. En sus parts dus bensuts qu'esbirta iu, que s'avança, que sorrit cara dreta, que balanci enter la paur e l'excitacion, qu'es plaça còsta virada tau sens de la corsa, qu'es pií dret, concentrada, en posicion de partença, que l'espii shens comprene que la voi parlar mès non sei pas qué dise sote la soicona qu'apareish per las meus retinas que hei lo passacòt qu'enteni au pè pausem demb lo qu'ei partida com l'abelha a cremar la pista de las suas camadas, com t'am lançar us desfís qui ditz, segueish-me. Que torni da la biada a la meu cors da parcec, la plaça n'ei pas mei n'a pas mei nada importanci. Ne voi pas sonque ua causa, la seguir, ont cani, probar lo que push acabar, e sat bo anar mei luenh au sos costats, probar au me planet que soi lo de qui cau, ne soi pas Nestor d'Arcadia, que soi jo, Axel de Tarsia, un marsià com los autes, mes lo purmè badut au dòm do Tarsís a participar a las Olimpiadas. Acaba la corsa tau davant los mes, coste filai do craquèn, Ne pòdi pas esperar miei. 2035 km Aube, 29 ores 4 minutas 0 segondas. Siis lo moviment. Qu'espèri que t'a agradat e que bdisiri ua bona brespada. Mercés hèr.